Ber tutwal lumemba coo weng ma kombeddi can wun wutye ka winyo lok ma dul omoko dong dul tye ka cwalo ngec man bot memba ma megi niye mono ni yub ma wan owinyo pire ma membas gubedo ka penyo won kom. Nia mono ni yub me nino dwe apar angwen-ni. Cik ango ma tye ma omyero members me dul olubi? Dong won kom kacel ki executive gubedo piny ci gin okatte ki mok man bot members. Me acel, gitye ka tito ki lwak ma gin ocone i te dul ni wan watye ki emergency meeting kacokke ma pire tek i nino dwe apar angwen me dwe me aryo dok myero anwo nino dwe apar wiye angwen me dwe me aryo wan watye ki kacokke. Dong members me dul weng gitye ka miti wun wubin i kacokke man i nino dwe apar wiye adek. Kacokke man bibedo pi nino aryo ma nyuto ni icakke i otyeno me nino dwe apar wiye adek cito ci tum i nino dwe apar wiye angwen otyeno. Dong members mapol bia i nino dwe apar wiye abic. me dok i ka ma gin a ki iye. Dong giwot bibedo tye i kabedo mapatpat ma wabicwalo bot members macalo message i cimgi. Wutim ber dong wuniang ka in lamemba ma itye ki the other gender niang giko ni kacokke tye. Dong me aryo, pi jo ma pe bitwero wot I kacokke-ni eni, dul omoko ni kwer me nino apar wiye angwen-ni tye pi The Other Gender ma gin mwaka gicakke pyeraryo apar aboro ogiki pyeraryo wiye angwen. Wuwiny maber. Kwer ma tye-ni tye pi jo ma mwakagi tye pyeraryo wiye angwen gudwogo kwede piny i pyeraryo. Gurup pi enone-ni gilwongogi ni galfren. Dong ma nyutte ni members ma tye ki jo mukene-ni, ma dong nongo ilwongo ni dakona ilwongo ni anga ni dano ma dong lakgi dong pyeradek dong ki wiye dano ma dong tiyo ki gitino cingi members ni enone ni wan atye ka wacci ni gin otiti odigi ni yub ma megi bibedo nino dwe aboro me dwe me adek meno kwer ma megi Leb muno lwongo ni International Women's Day. Kwer me nino dwe apar wiye angwen pe megwu wun wukur dwe manyen. Dong won kom bene obedo ki kacokke. kun gumoko ni, Kita kare ca man pi jo ma gitye ka kato godi ma an atito naka-ni, kit ajwi onongo maua, ee, maua wun wubedo ka miyone ki the other gender, maua pi jo ma pe dong niang lebbe eni matut tutwal-li en aye ature. Ineno? dong pi peko me oro oweko maua i wange pe onyak ma nyuto ni atura peke wayenyo kwer wanongo atura pe pien piny lyet ma pe dong larre dong ma nyuto ni kite dong pe ni. Wan watye ka lego members muding. Ka in dong iding tutwal macalo lamemba me dul, ci watye ka legi icito ci iyiny cukul pa katoli mo macok kedi, ijak mere mo dong keken ci wek ocob miti me nino enoneni. Man lok pa dul ma won kom gumoko wac ni omira lalok pi dul ocwal woko. Dul dong tye bene ka tito ni, Pien members me dul mapol gingeyo ni gin obedo ka culo cukul fic, dong lok tye botgi ni nino dwe apar wiye angwen-ni. pe nino ma pire tek tutwal loyo kwan pa gitino. Dong members oli weng onene ka balance mon me school fees mudonge gicwal lok igangi kwani nino dwe apar wiye adek me dwe eni wek lok mo keken mapol me jim matitino mukene ma dong pire pe tek-ki dong obed peke. Members, won kom titi wu ni ka wun dong wutye ka nongo preca matek tutwal ki bot joni, ci wun dong wuwaccigi gin guruk bongo mo keken taki dong umu lunerogi. Lok mo ni wu wamito bongo makwar, wu wamito bongo macol, en onido i wangi. Members onge ni jami ma pire tek macalo wakato ki lak two korona matek mada dok bene ci kul fic dong pud kumito kwanyo centeko ki cing ma ka ngata dong pe okwero nino dwa apar angwen pe onen marac mwaka manyen pud tye ma won kom waco ci ni mwaka manyen nongo ping tye maber ber ci wa kwero ento wiye wiye tye kumeno wun jo ma mwaka wu dong ma lak wu dong kato pyera dek Wa ni kwer me nino apar angwen ni pe megwu wun ku nino pa mon. Ok? Man ni eni en aye lok wiye wiye pa won kom. Won kom do oketo cinge kun waye ni an ki gen won kom ma mewu pi centena ki pi Lubanga-na. Apwoyo.